Awle tunah chuan Pi Zorinpuii Beliang chhip khuaa ina hmana an ram riahna a an thil tawn mak tak mai zawhchianna. Pi Zaurinpui ni em aw? Ni e. Eh hei dan maw e ka nia maw? Aww. Chu chu hmana in ram riahna vela i thil tawn mak tak te kha mi sawi te ka lo hria chu chu ka hre chiang chak a, min hrilh chiang thei ngem aw? Thei tho e. Eh, aw a nih tih khan min han hrilh ta che nih chuan. Umm, sawmkua leh panga kum khumi khawmual kawng neih kum khu a nia, chhibung mual bul khu kan nei a. September, October, November thlanin ka hria, chhawh chi phuarin kan riak a, Lalrama hi ka hruai a, la naupang ropui sia Lalrama. Aw. Mi dang an theih loh avangin ramriak zawng zawng hian haw zo tawh a. Khitah chhim luang kam ep lamah ṭi ke te ho hi an riak a ni. Tichuan kan chhawhchhi phuar kha ṭul ropui sia tam sia chhawhchhi kha miten an phuar zo suk suk a, phuar zawh duhin a ni naupang kan riahpui a, bazar ni hi a lo thleng a, tichuan len hi a thar kan riahpui a. Len pul a deng thiam lo keimah hian ka thiam avang hian chhim luangah zan in tlai chu leh len i zu deng ang kan tia bazar ni nilai thawh tan ni chuan tichuan kan kal electric tui thar te kan riah pui a kan kal a khut a mawng lam atang in kan deng chho a zah ve vel damdiai kai kan thlen hma khan a ruah hi a sur ropui lutuk a, tuite kha rawn nual sa nghalah kan man tam em em mai a. Tichuan Opseti, Opseti thlam zawnah kan kai chho a. Aw, tu thlam mawi tih. Opseti. Ah, aw. Ah, Opseti tih chuan hman deuh khanglai huna mi kha chuan an hre vek ang. Aw. Chuan Tumpang lui ho bazar kal lo haw kha. Meipui hian lo chhem a, an thlamah chuan kan tan lut ve a. Marawh chu ruah khan ban a awm lo, thli hi a na lutuk hian a thaw vur vur mai bawk se, sur chur chur mai a. A sur chung chuan kan haw thla ta. Kan lo chhak hi zam lo a ten an nei a, mahse an ma deuh vek mai, mak zawng zawng kalthlak nen a zu fal deuh nulh mai bawk sia kan lo kha. Aw. I tumah hi hmuh phak an ni bawk si lo, ramriak an awm lai pawhin. Mahse chutia kan riah lai chuan ramriak khan a awm vak tawh lo, chua let liam khitah thim luah kam lamah chuan ṭi ke te chawn riak ngei mai a. Chutah chuan kan kal kawng bul a ni avang khan kan va dak a, anni pawh chuanin ruah a tam si a, haw lo mai rawh u, in kalna tur a thui si a. Pali vel hi mipa hriau hi an lo riak a, chutah chuan kan va dah kha kawngka bulah hian an silai tun hi ka hmu ni? Ka rilru chuan a awm reng a, chuan a ti chung chuan mi thlah riak han fin chi ni lo ve ka ti a, kan chhukthla tain kalna tur mak zawng zawngin kal dawn se hla ropui si an ti a, marawh chu kan kal thla zel ta thlam kan thleng a, luia kan kal hma chuan chaw chhum sa in kan kal a. Tichuan kan sangha man te chu kan han siam a, vote hi kan ti mai lum hi kan ai a, thim ropui se lem te kan han chhi a, ruah lah pangngai reng khan a sur chur chur a tlai a khawtha lutuk si kha, tichuan thli lah kha tha vur vur mai, kan thlam kha lian em em mai a, mahse tlang a sa hi kan nia hniam lutuk a, ih tichuan. Chaw kan han ei kham a, chhawh chhi hnang kan han hlai. Kei chhuatah ka awm a, Lalramah hian tapa a hlai ve thung a ni mei dum ai pahin. Tichuan khi Mizabuti lui dung hnar atang khan thawm a rawn awm ta. Mihring tanpui tur ngai ngei a nih chu, mihring thlaphang. chhan ngai a nih chu ka tia. Aw, chu chu dar in zah ve nge nih tawh chu chuan? Dar chu lui kal kan nia, dar kua, dar sawm bawr vel a niang aa tawh in a. Aw. Chuti chung pawhin chaw kan ei kham a, kan chaw ei kham eh chhawh chhi hnang hlai leh tawh kan nia. Sana khang lai te chuan sana te kan keng lo, phone te hi kan la nei mang bawk si lo. Aw. Mi han phone zung zung tur pawhin Tunlai ang hi ni si lo va. Tichuan Lalrama chu tap chhak a, a thu chu rawn per tha nawlh mai ni chu Thawma hria chu a khur nghal a, E Lalram, hlau reng reng mate che ka awm hi, ka ti a. Engmah hlau suh ka tia tichuan hei tikhan a ti nasa si kha thawm kha. Mihring rawl ngei hi ni hian ka hria kei chuan TK tena an thlam banga silai an tun kha ka rilru chuan a dak. Mahse, Lalrama chuan ka pu TK te au rawh a ti a. Au eng ang mai la an hre phak dawn lo a ni, a hla lut tuk a. Chutia ang dinhmun chu nia e, Lalram hlau suh ka awm hei, chem ka kawl hi ka ti a. Tichuan ka inhrosa ve ta a ni. A nakinah chuan a reh ta. Tichuan a ai hnai an rawn ti leh ta a ni, a tap ringawt tawh a Lalram a chu. Hlau reng reng suh ka tia kawngka te chu kan kal tha ta a ni. Chhan ngai a nih chuan ka lo chhan ang ka ti ta. Hmeichhe aw nge mipa aw chu chu? Chu chu a hriat bik lo. I mipa nge hmeichhia tih kha chu a hriat map lo. Ka rilru chuan tlaiah khua a tha a, chak ai chhit te hi an kal anga, kan thlam eng hi puih ngai chhan ngaiin a rawn pan a niang tih. Rilru ka pu nih chu chuti ang zawk chuan hlauh enah pawh ka en chuang lo. Tichuanin Lalrama chu a tap khur zawih zawih mai siak khawiah amah ka kalsawn hi a phal tawh lo, ka kawng ka kalh tha tur pawh mizui zel tawh a khati ang khan ka rilru chuan Tha Cricket hi kan au dawn em man le chu ka tia mahse kan au phak dawn lo chiang lutuk tih chu ka hre tho. Hlausuh Lalram ka awm. Thlam chhungah eng mahin mi rawn ti dawn lo reng reng, mi rawn ti dawn teh se eng mahin mi hneh dawn lo ka ti ta ni. Tichuanin a tih rei hnu chuan a reh leh ta. Thlamuang takin awm rawh ka veng ang che ka ti a, ka bulah mi si reng hian a thu ta, kei chuan chhawh chi hnang ka hlai mawp mawp a. Tichuan kan vau bulah ai ringin an rawn ti leh ta ni chu hnai sat sat a. Chu zet chuanin i pu Tike te chu kan au chhin dawn em man le ka ni tia mahse au mai ila an hre dawn si lo. A a hlo lutuk tawh Lalrama chuti hian ka pawm bet ringawt tawh a nia, ka khawngaih lutuk a chuan hlau suh Lalram. Chem hi ti hian kan lo keng ange ka tia ni chu kei chuan maw eng pawn mi rawn ti dawn se kha kha chu ka lo tan ve ngai tawh in ka hria a, chuti ang in ring chuan ka awm ve tawh a ni, kei pawh chuan ka hlau ve deuh hlek tawh chumi ah chuan a rawn hnai tawh sia. Tichuan in thlam tlaitlan kan zu hawng phut mai ti e amah Lalram a kuah bet chung hian kike te chu auh kan tum ta a ni an hria maw hre lo ve maw? Ringawt mai na. Mahse chutih lai chuan a reh leh ta. Tichuanin thlam kawng, taitlan kawngka chu ka khar leh ta, ruah la a ngai reng hi ania. Tichuanin Lalram mu mai erawh ka veng ang che tihian i bulah ka thutlai var vek ang, hlau reng reng suh chem nen hian ka tia. A bulah chuan ka thu ta tichuan ka mut tir ta. Umm. I huai sen hle mai chu chu. An huai loh thei a ni tawh lo. Marawh chu hei hmeichhiah chuanin huai chu ka inti ve i ti mai ang. Kawng leh lamah chuan a loh thei tawh loh, pasalte kan nei tawh lova maw? Aw, chumi chumi kum vel chuan maw? Aw. Kum engzah vel ngei ni ang. Keimah maw? Aw. Awi ka van fel chiang lo e. Lalrama hi kum sawm pali Bawr vel a nih ka ring. Chutiang ang chu nia a la naupanga. Tichuanin an mu tur khan ka nu chu thlam hnuaiah thum tlut tlut a ti leh ta mai. Tichuanin kan thlam kha hniam ang reng si a, puan phah chu duh ai chuan a pan ka ti. Khatiang kan han hriat leh tak ah chuan maw kei pawn ka hre tho va mahse i hre lo angin engmah nih loh chu I hlauh vang mai mai nih chu ka ti ringawt tawh a, chuti ang dinhmun chu a nia. Puan phah hi chu a pan duh hi chu ka ti ang reng khawp thlam hniam bawk si. Chulaiah chuan keima ngaihtuahna chuan a nih chu tawh ina, kei pawh tlem chuan ka zam ve deuh tawh a nih chu. Chu laiah chuan chutia ang dinhmun chu ania ti chuanin a tukah khan kan la phuar zo dawn si lova maw? Phuar zawh lova han haw san kha engtikah nge kan kal leh ang tih kha ka hre bawk tawh si lova. Tichuan phuar zawh pui ngei kha ka duh a, a tukah mai chuan a khua pawl a sik chuang lova kan phuar ni leng leh thak a. Tichuanin zanah khua a thim a, i haw hman lovin thim thleng kan phuar a kan zo ta nih chu zinga haw tur angin kan inruahman ta. Tichuan zanah kan han mu turin hmun kan phiat kha, hmunphiah kan la kha, a hmawr kha lo rap a nih kha Lalrama khan an ṭe tak tak mai a. Chuta ṭang chuan a khua sik ta nghal a. Awi, a mitsen rem rum hian zing atangin ka hawipuii a kawng tluan hian a la chho va, tichuanin zinga kan haw kha tlai rawngbawl hun tlai lamah in kan thleng a, in ka thleng chu chutiang chuan ka chhungten min lo hau nasa, ka uchawng mawite ang te khan i aa lutuk. I at huai a nih hi min lo tia maw? A hria khan min lo hau lui lui a, chu chu ka thil, kan thil tawn chu a ni. A ngaihnawm hle mai. Chu chu i khawi a, khawi lam ramah nge i tih kha? I khumi khawmual Kanghreng mual khutah phai chhibung mual. Damdiai kawng lam pang ah aw Damdiai kawng lam a nih chu. Tin maw kan han sawi reng reng hian maw Jabuti lui khuh a hrang a sin tam tak hian an lo ti a, a nih te pawh ka ring ve ang reng a, a hma zan te pawn thil ri uar uar hi kan hre tam mai, khumi kan vau kan vau a nia kan tui chawi ber a nia maw e chu lai chuan thil ri uar uar hi a tam thei lutuk chumi kum chuan. Chu chu Tuna in thil tawn ni tih kha kum tir lamah nge kum tawp lamah? Chu kum tawp lam anih chu chhawh chhiphuar hun November thla niin ka hria. A ngaihnawm khawp mai. Ram lo riah pui reng pawh lo that loh zia te ka inti a maw? Ka rilru khan ka tawngtai a Lalpa. Zam lo turin huaisenna in min thuam ang che tih hi ka rilruah awm ber chumi zan chuan eh nang kan hnenah i awm a, engmah hlau tur kan ni lo ka ti ni. Chuvang chuan Pathian te pawh hi lo that zia tiang kan mang an leh maw? Eng emaw ah hi chuan Pathian hian min tanpui ka ti mai a. Tichuanin a tuk zingah chuan thlam hnuai chu ka zu en ta lo bel lung mai ni. I eng emaw chu a awm a ni ka ti. Chu Lalrama na thum tlut tlut a tih pawh chu ka hre ve tho va, mahse ka hria ang a ka awm chuan a hlau lutuk dawn si a, chutiah ang dinhmun chu ania chutiah ang chuan thil kha kan han tawn kan tawnpui a ka khawngaih ka inchhir tawp a, khami tu ka ka haw pui lo kha maw, hrehawm pawh ka ti a dam lo rei ta lutuk si kha i, chuvang chuan tiah ang te naupang kan tawnpui chuan in lam panpui vat chi ah ka ngai tawh. a ngaihnawm khawp mai. A nih zawng palian pui a tawng an ti che a, chu chu min hrilh chiang thei ngem? Thei tho ve. Aw, mina hrilh teh a nih chuan. A kum chiah, kha ka van hre chiang ta lo, Abby chaw te ho hi chuan an hriat ka ring a, khumi sazuk phai, khumi chawlhmun hnuai, ih, rawna te ṭik hnuai khaw kan nei a, zo lo. Chutah chuan bazar ni hi a nia zanah Bichaw te hian lo leng a, hma pawn zawng palian a awm a nia an tih a ni sawi a. Mahse hma in zawng hi hlauh em em ngaihna hi ka hre chuang lo va, mahra chu bazar ni te ni avang khan kal hi an tam loh hmel ka ti a. Tichuan Bichaw chu i kal dawn chuan ka kal dawn a nia ka tia ka kal dawn ka pel dawn zawng a tia. Ngampa takin ka kal a ka feh chhuak a, chuan midang te chu tumah feh kal ka hmu lo ka upa a kha a sathang en tur khutah chima lui kam lamah kan kal rual a kal a a kal tih ka hria a tichuan kan kal lo kan thleng kha thlamah tui te ka mei te ka dah a tikhan ka va ka hlo thlawh pahin bihlawirah hi awm zeuh zeuh tawh bawk a ka lo va. Mai ka lo bawk a ti chuan ka cha phone te chu ka dah a em te ip te hi ka ak a, ka han chawl a thlam ah mei zuk pah in tui te in pah in ka tia, hei kan thlam chu se thlam a nia mahse chhun kal na hi a tam a bang a pangah hian a awm tlek tluk a chhun kal na bang a awm lo va, ngawpui a lehlam kha ngawpui a nia Tichuan, kan thu vang vang kha khi tah chhak deuh atang khan ri ri hi ka hria thin a, kan hawi thin a, engmah hi ka hmu bawk si lo. Chuanin thlamawn tak chuan kan awm leh a, a ai hnaiah hian a rawn ri hian ka hria, eng pawh ni se ka tia. Thlam chun chhun kalhna chu chem chuan kan khawng vak vak a. Khatia ka khawn ve leh khan kan hawi khah. Chumi kan thlam atang chuan vau ngaw chu hlam thum bak i nih ka ring lo va. Chumi kan thlawh lai rawn rap si hian zawng lian na men lo mai hian mi rawn pan ta. Aw, eng rawng nge zawng chu? A sen tura bak hi a hmul bawk in ka hria. Aw. Tichuan, mi rawn pan takah kha chuan ka tia engmah thil dang ka chuh hman lo, ka chem chiah hi ka chuh a, lo mawng lam hawiin kan tlan tak tak mai tichuan khutah Bichaw a kal tih ka hriat avang chuan ka au vak rawl tawp tawp hian Bichaw, Bichaw tih ringawt hian ka au thla a, ani lah a reh vang vang mai bawk sia. Tichuan khutah lo mawng lamah chuan ka tlan thla ka zut tawm a, a nakin rei lutuk ka thut rei tawh hnu chuan thlam lan theihna hi ka zawng a, kan zawng kual a tichuan thlam lan theihna turah khan kan han en dek dek kha. Aw nangma thlam chu? Aw. Aw. Tichuan thlam chhungah chuan lo la tawk lup mai bawk sia, ka kal tlan diamna lam rikawt kha lo thlek a lo thlet tawn zuk zuk mai sia. Mi hmuh leh hi ka hlau ka en tlan thla leh a bi chaw a au chung chuan. Tichuan ei tur a ni lah lo awm bawk si lo, reh hmiah hmiah mai bawk si ka mang hi ang khawp mai a. Sangte te kan thla ngan awm a chu chuan thlam hi ka pan phei ta. Thlam kawngkhar ten nei ta, mau bul chhah leng lawng hi ka keng bawk a, chem pawh khan ka inmuan lo va. Tichuan an thlam chhungah ka va tawng ta reng a rei lutuk mai hi chawhnu lam a ni dawn tawh. Tichuan ka tui hal bawk si, mei zuk tur ka nei bawk si lo. Thlam lanna tang bawk chuan ka han en leh dek dek a, lo kian tawh chuanin. A hma te chuan hlauh em em ngaihna pawh hi zawng hi tun hma chuan ka hre lo khami atang khan ka hlau ta. Tichuan ka han thlek leh kha lo la tauh lup mai bawk si kan tlan tha tha leh a. Tichuan khutah lui kawr ka kai phei a, ia khawnge ka upa a sathang enin a kal kha kan pan ringawt mai teng tiin a kawrah ka tlan thla a kawr ka kai a tichuan, a tlai tawh bawk sia lo sul hi haw hun tep tawh tih khan ka kai chho a ti chuan ka chho ta sanuk phai kawng chawrh hmun thlangah khian kawng ka pawh chho ta ti chuan chuta tang chuanin mi lo kal reng reng hi ka chang tawp ringawt mai a a nakinah rei lutuk ka thawn hnu hian Ku Zirsangi te nu Fathum Lalhiapi leh Ramnunmawii a hruai a. An thlai la haw hi an lo haw ta, tlai tawh chu pawn. Tichuan ka lo sawi a, tui te chu an rawn hawn chu ka lo in a, ka tui hi hal em em mai a. Chuan kal rawh, kan zu en dawn nia inthlam chu an ti a. Tichuan kan chho haw chho ta hetah kawngpa ngai a nih chu kan chho tak. Aw. Chu khi tah peng kan thlen chuan an em te chuan nghat a, in ringru aw kha zawng kha lian a nia ka ti a. Kei phei chu hmasak pawh ka hmasa ngam lo, Ku Zirchang hi ka hmasak tir a. Aw. Ti chuan kan zu kal a. Mahse a zawnga chu lo awm tawh lo va. Ka mai loh te chu khawiah nge a awm pawh hi kan hre lo a, ka chafun te chu tian a ti pher a, hai darh vek a. Ka behlawl rah loh te chu a sik nawi vek a, chutiang chuan ka em ruak chu kan zul a leh ta ringawt a. Chutiah ang dinhmun chu nia hma in zawng hi ka hlau ngai lo a, khami tum khami atang khan zawng hi ka hlau lutuk a chuvang chuan chu Bee Chaw-a ka inthla muanna ber kha Leng tirah ka che sual deuh reuh a tiin a sar hu lahin ka haw daih a nih kha a lo ti bawk si a, ei tur a awm tak lo ah kha chuan chutiah ang dinhmun chu a nia, ah hmeichhe tawnah chuan a rap thlak chu ka ti ang reng a, chu chem pawh ka ring lo mau bul chha nih chu, mau bul chhah leng lawng hi ka la ring ngawt a chu chuan mi rawn tawng a um a nih pawhin hei han ka lo bei ve tawh mai ang tihna rilru puin,

A ngaihnawmin a mak hle mai chutiang ang a lian. Heng lai ramah te lo awm a, i a zawnga chu a din lai khan i hmut chiang tiraw a ding. Vau, vava rawn ding kha nia ka hmuh kha maw. Aw, a ka hmu lian em em ringawt mai ni kha zawng kha. Fit engzah bawr ve nge maw le aw. Thu pawh ngaih tawh a thiam ngaihna pawh ka hre lo. Aw, mihring ai chuan a sang daih ang maw. Hei, a hmul dur sia bak kha maw. Aw. A sen tur hian ka hre mai a maw? Aw. A mak hle mai. A mak bul tawp a zawng kha. Umm. Chuta tang chuan zawng hi ke mah ni chuan kei chu ka hlau lutuk tawh. Thian dun chuanin a la zia awm ka tia. Hmeichhe tan chuan mahni mi chauh chuan zawng te hi lo nel chi pawh nih loh hi a hlauh loh chi pawh nih loh hi a ti ka ti. Hlau em em tawh mai ni kha mi tang kha chuan zawng hi. A chu zawnga chu a hmul vel a sei em tih te i hria em? A sei a chutin khatiah anga han bel tur pawh khan ka en chiang ngam lo a lian tih hi chu ka hre ringawt a, a bak te pawh kha buk chher chhur hian ka hre mai a maw chutiah ang dinhmun chu nia. A mak hle mai a nih chuan. Chu thlama a thu hetia Hei ui thut ang hian a thu a ni ang chu ka ti mai a, thut pangah hian a thu a maw? Ka tlanthlakna lam kha ti hian ti hian a lo hawi tawn zuk zuk na ka han thleh a, ruk te ka han thlek leh pawn hnim karin hnim kar atangin hla tak atangin ka han thlek a nia. Khatiah ang chung kha chuan thlam chu han pawh chi kha a a ni lo, a aiin ka hlau a, aiin ka tlan thui a, tichuan a vawi hnih ka han ennaah phei chuan chu sazuk phai kawng ka han pawh ta ringawt a nih chu. Tuihal ril tam in a tih chi lo a nia, khatiang a zawng mak pawh kha ka la tawng ngai bawk lo a, ka la hre ngai lo. A hma in chu sawtah bazar kawng kual Soku Lalrini ten an nei a, chu pawn hmeichhe ho an feh pawhin ih a lo um tawh a ni awm e, an lo thawm chu ti mai ang ka hria an sawi chu. Chu a hma zan Bichawa lo leng pawn a sawi tho a, chu chu Bichawa'n ka kal dawn a tih avang a. Awle, ka tih zawng kha tun tum atan chuan lo duh tawk leh phawt ila, nakinah thawngaihnawm tak tak kan rawn ti chhuak zel dawn nia. Tin, khawngaihin ka channel hi min lo subscribe panga min lo en sak thin dawn nia. A theih phei chuan min lo share sak bawk anga a lawm.